Hallo léif Leit! Gudde Moie zu eisem Game Up Vlog!
Also, wat hu mer haut geschafft Andy? Ma mir waren haut an Esch an um Belval ënnerwee fir ze filmen. Mir si grad am gaang e Videoclip ze dréinen, fir e bësse Reklamm fir de Game matzemaachen. Hunn eis do eppes Witzeges afale gelooss, sidd also scho gespaant wat grad geschitt. Moar ass steet den nächsten Dréidag un an da wäert dat iergendwann enke nächst Woch geschnidde ginn.
Voilà! Wéi mer du fäerdeg ware mat dem Video, hu mer eis dunn dohinner gesat an hunn déi masseg Bestellungen, déi op eisem Online-Shop op gmail.lu gemaach goufe verpak a verschéckt.
Jo. Voilà.
Dann deemnächst wäert elo nach d'Plakater bestallt ginn. Bei de Flyere kënns du an d'Spill. Mir siche Leit, déi motivéiert a fläisseg sinn an fir déi gutt Saach. Geh mat wëllen Flyeren ënnert Leiwt bréngen. Bass du vill ënnerwee? Bass du déi richteg Persoun fir eis? Mell dech bei eis an hëllef eis Geh mat Flyeren ënnert Leiwt ze bréngen. Dat wär mega! De Programm geet wierklech eng ganz Woch laang, dat heescht vun. Samschdes bis de Sonnden drop, wou mer Samschdes ufänke mat enger Lesben-Soirée am Rosso an der Stad. Méindes komme mer dann vun der Lesbe-Party, déi Samschdes war, vun der Stad op Esch, wou déi offiziell Ouverture vum Gemat ass. Déi offiziell Ouverture vum Gemat ass eng Zeremonie op der Breetplaz virum Musée d'Assoir de la Résistance, wou et drëms geet, de schwulen Nazi-Affer, den Affer vun Homophobie an Transphobie ze gedenken. Déi ganz Woch iwwer leeft eng Ausstellung an der Galerie vum Escher Theater. Déi Ausstellung gëtt offiziell mat engem Vernissage no der Gedenkzeremonie méindes owes opgemaach. Dënschdes, mëttwochs an donneschdes hu mer dräi Filmer weisen zum Thema On the Move, wou et drëms geet fir net nëmmen Homosexualitéit hei zu Lëtzebuerg, mee o Homosexualitéit a Länner, wou et vläit net esou gär gesinn ass, eng schwul Koppel, eng lesbesch Koppel oder en trans Mann oder eng trans Fra op der Strooss ze gesinn. Mir schwätzen am Moment vill vun der Flüchtlingskris. Et ginn och ganz Grupp LGBT-Flüchtlingen an ech mengen, dass esou Filmer eis ganz gutt kënnen illustréieren, wat Leit motivéiert, aus engem Land, wou se fir sexuell Orientéierung oder geschlechtlech Identitéit net akzeptéiert sinn, wat se motivéiert op Lëtzebuerg ze kommen. Andy, wat ass da Freides lass? Well Freides ass nomëttes eng Visite guidée duerch Esch, wou ee vu verschidde Statiounen d'Architektur vun Esch gewise kritt. Dono geet et da weider op de Belval, wou dann d'Leit, déi da interesséiert sinn, Kënnen iessen an uschléissend gëtt et dann eis Beartech Party, deen dëst Joer fir d'zweet stattfënnt, wou mer dann och de Mister Bear Lëtzebuerg 2016 wielen. D'Party geet da vun 10 bis 4 Auer moies an ween och esou e Gee matmatch huet, kënnt do natierlech ëmmer gratis eran. Voilà, dat war et mol fir Freides. Da geet et awer weider Samsdes mat eisem. Haaptfestivaldag an do fänke mer un um zwou Auer op der Brillplaz mat enger Parad mat enger Equality March, wou jiddereen invitéiert ass fir matzemarschéieren. Déi March geet dann duerch d'ganz Uelzechtstrooss bis se dann op der Gemengeplaz ukënnt an do fänkt dann den Haaptprogramm un.
Andy, ech muss mech schummen, du hues scho sou e flotte Bändche bëssen grad erwähnt, ech hunn nach keen. Kanns vläit eng Kéier de Leit esou gutt sinn, wa se am selwechte Fall si wéi ech, géingen e Bändche kréien? Hei alors, dat ass ganz einfach, also de Bändchen hei, dee kriss de natierlech bei gaymat.lu um op eisem Site, kriss en awer och am City Tourist Office zu Esch an an der Cigale an der Stad an bei Donna Seven. Ja, vergiess? Nee. Nee, super. So, dann erzähl uns mal, wat kritt een alles fir dës cool Bändchen? Ma.
Ja.
Eng ganz Rëtsch Saachen, gell? Ja, also ech komme gratis op all guer d'Nice Party eran, déi vu Rosa Lëtzebuerg organiséiert sinn. Et ass eng Kéier d'Lesbeparty am Bosso. Et ass, du hues den T-Shirt un. Beer Attack Party hei am Rockhal Café hei direkt ëm d'Neck an et ass Closing Party an der Kulturfabrik zu Esch. Direkt nom Gematte? Direkt nom Gematte ass déi, jo. A wat ass wann een net wëll mam Auto heem fueren? Den ëffentlechen Transport gëtt fir de ganzen Dag iwwer op Esch Spenge vun der Stad kriss de all véierel Stonn laang en Zuch dee bis op Esch féiert. Wann s de dann hei. Bis gefeiert hues, d'Closing Party iwwerlieft hues, kanns de dann vun hei gratis Busnavette huelen zréck an d'Stad. Zousätzlech kriss de mat dem Bändchen 10 Prozent an alleguerten eise Partner, Restauranten, Hotellen a Caféen, an 10 Prozent wanns de am Esch City Tourist Office eng I love Esch Kap oder T-Shirt keefs. Top informéiert bleifs de mar bei eis um Gemak.lu oder op eiser Facebook-Säit. Voilà, a merci fir d'Nokucken a sidd gespaant, wann et d'nächste Kéier weider geet mat de Geschichten, wat alles hei am Hannergrond hannert deem ganze Festival leeft. Ciao! Tschüss!